Onge gimoro ni kia ni ng'ato pod penjo ni yawa. Piny ng'ama nochwe.
Ni piny ng'ama nochwe. Eh.
Piny ng'ama nochwe wi.
Piny Bwana piny werigo bwana, piny nochwere kende bwana, piny ber, piny yani gode adieri bwana. Koro Nyasaye bwana ni koro m- gicha nondik ni, ni, ni, ni Nyasaye ochweyo lum kia ang'o kia Tuesday odhi ochwe dhano emotieko. Ai bwana ya bwana Nyasaye rieko bwana na lu bwana machang machawi machawi mano didi mapintie.
mano didi Gikone, koro kan eh, wach niya, odiochieng' mar abiriyo nochwe nochwe nochwe Polo, dhano. dhano. Ah, ah, dwe ma- chieng' mar auchiel. Mar auchiel, odiochieng' mar abiriyo Nochwe Yesu iye.
mane ma a odiochieng' mar abiriyo mane Yesu nogi. Mane Nyasaye noyweyo dong'. Eh, Ipani Nyasaye noyweyo da- katimo ang'o?
bwana to en gi gimoro amora Nyasaye bokol.
oyweyo kotimo ang'o Nodhi e kech piny dhano moro. tiwacho ni eh, ng'ato ko- ko- kisegine odiochieng'wa mar abiriyo wan odiochieng' mwayweyo watimo gang'o Dong' walemo. Ha? Walemo. ok ji te Nitie jomoko joma- chamo kwete jomoko Eh, bwana kik icham kwete bwana. Wan ma gik ma ok anyal timo. An ng'a acham kwete.
Eh. Bwana Aluoch, Mm. e gik michamo ichamo ke. Ko gik michamo miwinjo go iwuoyo. Eh, eh, eh.
Bwana, ing'e mandas. Bwana Mandas. lakini Eh?

kowuok e kangumu odonjo e ginene KDF. KDF koro kowuok e TIDF to donjo e eh, gine e gine moro ni ka mandisigi ng'eny nitie nyaka mar triangle Ah, Ni- ni- odol mano- odol odol odo ng'e en mandas osetimo madongo en ng'e ni sani oselose triangle bwana mandazi oselose nyaka oselose mowire ni square karanda bao Oselose ma kama, oselose ma chalo ball. Chapat to maintain. Onge Chapat gima o maintain malo chapat. wana onge.
Kata nyinge. Mm. Inen kokier to chapo. Chapo nipe chapat, chapat, chapat. Nipe chapo.
Chapo, nipe chapati. to kata beche by the way ing'e niya Ah, but ing'eni en en e ng'ama ose maintain ma kata beche pok olwar mm, beche ni constant en ten very- ten bob en res- chapat nigi jani luor moro mar moro- Apani chapat
mana apani iluongo ni value koso value

bana mandazi metho go kinyi mandazi chak kinyi metho kod yani ojogi yani kata ka in gi Emomiyo wilo nyingi.
Eh, kata ka in gi dem moro kata kidwa kakalo kamoro ma nyiri nitie mondo jogo eri wilo lawa mondo Wilo ibiro. lawa. Eh, kata ka nyingi so inyalo luongi ni Tyson iluongi kata ni ni Taye Eh, kata ni- eh Kavoke Eh, yani Jemo, moro yani eh. itemo timo gik moko manyien brand new Yaani iseketho nyingi e area no. Matiende ma- ma- wawach ni kata mandas obiro donjo kata seme kolunje. nodonjo nodonjo mandazi nodonjo maber ka en konga Eh. odhi adhiya jogo ketho ponge ponge olwar owilo nyinge Ting'e ni the wa- same same the same ing'e same ni wa- clothes mandas ne moselos ne nyaka nyinge ing'e eh, nyaka wir Eh? iparo ka ne wantiere e sikul mane winjo wat mandas momiyo pamne ba momiyo ywak matek Mary gi jo joidho pasta Be. jachien marach momiyo tinde watha Ah, moro be nitie ni mandas ponge Hey, eh, madas. mano ma eh bwana ndalo
Mana matas ne mandas kopo ni wanyalo wuoyo wiye kopo ni wanyalo wuoyo wi mandas sani
chal We na have a mana lot gi to- ndalo mane mane thumb Glen Washington nowuok miluongo ni unanananana

DJ Freddy. Eh. Kile kile gimoro kaya, gimoro kaya. DJ Freddy. Hey bwana, Radio Sahara. Mena I don't know. I don't know mena ma. Usije one baby, imbi winyo usije one baby, makolo tonyo kaja gi tomu susumena. Susumena bado niko, niko kangari, niko kangari kinoma. Susumena bado niko, niko kangari. Tonga makuyo kagori, dito manga. Ngeno tiano, ni tiano.
Mm. Lakini bwana gik moko bosetimore. Gik moko osetimre bwana. Kwanyalo bwana be ni winjo thumbo ni. Nimino mondi nyedho chaponda.
Dong mane kama koro thumbo madonjo hapa hapa labu paka mielo sindo hapa hapa we chune adhiambo gi ludhi Ai kao ni ketu ne ko bala luongo mi sita. Don don don don don don. Apa apa bwana gigo. Eh?
Thum, bwana thumno mane kama thum nodongo weri gi sani ma nyithindo gi wero thumbe moko ma keni wasasasi na radi in dimoko nyasore dimoko gi po mil polo Ni wacho. polo biro ol vetito Bro, go lweti lume lweti no the made. Wasa sasa, wasa. Ne wasa wasa sasa na radi. Wasa sasa na radi na mangeus na mangeus na mangeus. Angwa menga oka ban jogi wigi ber to nyithindo gi no critical. Nyere sani bwana nyithindo bwana. Bwana be iparo dala bwana. bana ma An- samoro an- iselidhori michamo kata chiemo moro moweye tol tiwuok Eh. idhi bayo an aloko Eh? ka kachamo kuma ka ayudo rech tachamo malo koni Eh. kata kama chamo ne maweyo nindo kok ni
koro ka ok yudi Ka- kata kasechame wach ni aja kwale kata mana gokinyi Mm. adhi tugo mabor ma kapo ni ji ariyo adek moko oluwo nikech nok an kenda Mm. eh, sister na kanyo Nitie, mother, nitie, yes, eh, nitie. nang'e nyaka jom nitie joma nyaka ang' Ang' lew bie gino. area kata Koro, lew. in mimule mogik no in ema itho kode kuon ok rach eh, kuon ok rach chon but kini dwa adho chiemo mente make sure niya Mm. in imi ikuongo yawo papni Nikech inyalo Inyalo yudo- ikuongo yawo pap eh, to ok iduog ilore. in ya ya pap kise ya pap ni Dhi tug tagi mabor. ng'wen dhi tug mabor kik Mabor. yani kik neni e area Eh, kik tim- neni e mita eh,
lweti no to kik iloge yani inyalo ga ng'weye yani baadaye an ok aloga kwachamo gweno kata ring'o
kwanza ne Lweta na anyalo kano- lweta na anyalo kata luokora anyalo kata luokora we kata mar ne we kata mano niwinjo gimoro mane iwachonwa niya "Yo, ba- bwana Jo- bwana joluo bende wuondowa bwana Mm. inyaparo ne isoka ni bwana kichamo gweno Mm. to ok iluw gi sabun ni mano ok inyal pidho gweno Ne ok anyal pidho gweno.
Ka gima- ka gima sabun dhi koro manyo- sabun oketho ang'o ni sabun dhi manyo dhi manyo gwen nego Eh, bwana an gima ang'eyo Niki- nikichamo gweno to kik ilu gi sabun ni- kilo gi sabun kilu gi sabun to ok inyal pidho gweno mago gik mana an an bwana ma gik manoka bwana gimoro nojoga nini nini mane omiyo an ok ahero ga omena ahinya bwana omena nojoga ka wathin bwana ma koro kama mosetede ka cha Yeah.
otopere cha bwana kae to iduogo itoke yani ma supe ng'eny sup ng'eny to kuon to rom gi kuon rom gi odni kuom bakul mana sup ng'eny kaka omena kae to iketo unu chamo ji ariyo koro ing'e ni sama uchame ji ariyo cha nyaminwa ne miyaga gia Mm.